chaizondinetsa ndiwe waitondistresa fight back attack back naibi yanga iwe uruya pana baba asi unataurisa kuona zvinzi wakati wakaona pedyo pako kana nokuona ndisungisa unozvinzi vakataura

Are you serious? Yes, I'm serious, mama. Andina rekukudza kuti you must stop looking for that. That what, mama?
Mama, please, what? Bernard, my way. Haikona kundikwidzira voice, ndakakusenga for nine months.
Okay, sorry, mama. Asi hamusi kuda kuona muzukuru wenyu. Bernard, I hope you are not thinking of taking her back. Zvako zvawagara uchitaura zvekupenga. Saka kamuri kuna uma. Ah nonsense.
Ndozvo wakandidanira kubva kuDubai.
Mom, the important thing tifanire kuna Charity for begging here. Pane zvamakamuita 6 years ago. Zvandakamuitira nini Bernard? Hausiri wewe wakati kwandiri wewe he mama ndichiri mudiki he asi andakuda zvemwana pese ndari. That was a mistake. So tofana topagadziriza baba. Ah nonsense man. Ndisiye ndiende. Kana wakuda kuti ndife enda norora cherichi wako iye. Mama, mama please please please please stop this. Muda kuenda ku. Tinoda kuenda ku hotel then book myself a flight back to Dubai. Izvozvi ndine vanhu vandakava nemari dzangu ku Dubai.

Ndipo mvura ya Bianca. Bianca. Bianca.
Bianca. Jim, mati, mainoko. Mandivhungutsa sei? Kwakanaka. Mainoko, to tell you the truth, vapakaenda noku munomba makubhowa kushaya chokwadi. Only that. Hey, mandifundudze sei? Ungu uri kufunga ipi yanga? Hapana mai wangu, mbamuna makubhowa chete. Soko, inyaya yenyika dzino. Ah, nyika dzino ndichiko mai wangu. I know you two have been getting close.

Zisei. I can see nekumeso kwako taona good news dzakuzondiudza pano. Yeah, good news, bad news.

Pachene izvi.
Please, Nyika, ndibatsire apo. Handina mumwe munhu angakwanisa kukumbira that favor kunze kwako iwe. Benard shamwari, Benard shamwari. Hauoni kuti it's not fair. Wava kutanga everything chaunoda kuita. Uda ndikuitire everything chaunoda chaungofunga nemusoro wako. Uda nini ndikupindire ndikubatsire. Shamwari, it's not fair. Kubva panguva muhupenyu hwangu chete. Hauoni kuti my life is going bad to worse.
Nyika, please help me. Ndiitire favor. Ndokumbira kwanisa kutaura mwana wangu. Tikwanise kuvhura shiri mbiri nedombo wani. Penalty shamwana.
It's not fair shamwana. Hausi not about me kundishandisa. Just imagine. Just imagine. You are like pandemic. Pese pawasvika unokonzera pandemonium. Tara uone kuzvino. Even relationship yangu uri na connect na charity. Zvese mdono. Saka ndichamira ndichasara ndakaita sei? Just imagine. Pafunge. Nyika, nyika.

Okay, chafunga ende zvazvo right. Ndozokuudza. Pasi pakaipa. Panyanyira, sha it's not fair. Ndotogara ndine task inoda kwako. But but but ngome apa apa. Hapana kana kuti mbozi mumzongo ndongorwa pasi. Nyaya isina kugadzirisa sha.
Ndakuudza ndichafunga nezvazvo. Please. Chimborega kundipa pressure. Ndichafunga nezvazvo ndozokuudza. Zvapera. Okay. Yeah.

Bianca ndoda kudomuroora kupera kwegore rino handiti ndizafara kuziva izvo kana matombo achi achiroora ndinongo kunganza matombo kawani ndobva ndamuroora ko chinonetsa oh, hauna kana mari hauna kana chawinacho and you're not even her type just take it in your mind kuti hausitomboreera Mira, alright, alright.
Oh, inini man. Iwe, iwe ndiwe type iya yamanje yekuti chi mune muchingosita mune vanhu vane zunhu kana nemari apa fanana tse apa mota yaudana nayo utana nemota yemuromo techinoziva techikuonai techikuonai baba jelasi techitokuonai zvakapa hauna kana tse hauna kana chaunacho hakuda kugaisa apa unogara mumukuku zvangu sarwadziwe nenzombi

awa ndo vanonzi vakadzi manje ava iwe ndo vakadzi vairo vana po matavire ka ikuti ganda rake inda yakangokungoguma chete inotsvedza uyu mukadzi uko wakasangana naye mumwe unongodonhera muoko make ubva ngoti newe pido pido

wakambozvona kupiwa kuti munhukadzi anoita male best friend ndiye munhu wakoda kurora here
excuse me what kind of a mother are you huh? what kind of a mother are you i heard everything zvamakaita una charity let me tell you this imimi nadiabros same same
nyarara ndivaudze nyarara ndivaudze handinei nemi mose pano ndauyiswa nekuda kwenyaya yako ndakatopinzawo munyaya umu nekuda kwenyaya yako kuti ndikumiririre yeti mai vako vatadza kumira ne muri mai rudzi vasingagoni kumira nemwana wako uchinzi ah, moda mwana wenyu maikwanisa kumira naye ozadzisa zvishuwo zvemwoyo wake kwete zvenyu zvamuri kutiitira you know what i have just wasted my time kuuya pano pido sha handi handi sha sungati bani